Maglumatyň ösüşi bilen baglanyşykly pudaklaram giňeýär. Indi şul pudaklarda giňäninde-de täze iş orunlary, hawa, täze iş orunlaryny döretmek üçin degişli hünärmenleri ýetişdirmek zerur bolup durýar. Hünärmenleri ýetişdirmek üçin hem bolsa sanly bilim ulgamy hem öz degişli ösüşlerine gadam basýar. Gepleşigimiziň şu ýerinde Hindistan döwletinden Ýaran Allamyratowdan sanly bilim barada söhbetdeş bolýarys. Sanly ulgamyň ösüşi barada biziň bilen bilýän maglumatlaryňy paýlaşsaň. Salam hemmäňize. Hemmäňize mälim bolşy ýaly, ýigrimi birinji asyr sanly ulgamyň durmuşymyzyň hemme pudagyna ornaşan asyr boldy. Gülläp ösýän islendik döwletde durmuşyň her böleginde sanly ulgamyň mümkinçiliklerinden peýdalanylýandygyny görmek bolýar. Sanly ulgam hemme pudaga bolşy ýaly, bilime hem özboluşly goşandyny goşdy. Ýigrimi birinji asyryň täze trendleriniň biri hem internet arkaly bilim almak. Sanly ulgam bu babatda talyplaryň bilime bolan teşneligini gandyrmaga uly hyzmat edýär. Dünýädäki dürli uniwersitetler ýuwaş-ýuwaşdan onlaýn bilim ulgamyna geçip başlaýarlar. Mundan daşary hem Udemy, edX, Coursera ýaly hususy kärhanalar hem bu pudaga goşuldylar. Biziň esaslandyran ýolbelet platformamyz hem ildeşlerimize nirde bolanlaryna garamazdan dürli ugurlardan onlaýn bilim hyzmatlaryny hödürlemäge dowam edýär. Ýol-ýörük platformamyzda öz okuwçylaryny mugallymlarymyz saýlaýar. Mugallymlarymyz özleri bize gelip, ýol-ýörük platformamyza gelip, haýsy topardaky okuwçylara bilim bermek isleýändiklerini, haýsy ugurlardan bilim bermek isleýändiklerini bize bildirýärler. Bizem şo barada bildiriş taýýarlaýarys. Şeýle-şeýle Belli şägirtlere gabat gelýän okuwçylary gözlemäne mugallymlarymyza kömek edýäris. Şeýlelikde, okuwçylarymyzam bize öz gerek sapaklaryny bildirip bilýärler. Islendik sapakdan mugallym gerek bolan ýagdaýynda, şo kursuň açylmagy üçin, şo kursuň başlanmagy üçin biz bildiriş taýýarlap, mugallymlary gözläp bilýäris. Belli bir sana ýeten okuwçy sany belli bir sana ýeten wagty kurslara başlap bilýäs. Hiç bir ugur bilen ýa-da belli bir ýaş aralygy bilen ýol-belet platformasy çäklenmeýär. Mugallym haýsy ýaş aralygynda isleýän bolsa, şo ýaş aralygynda okuwçylary gözlenýär. Okuwçylar nähili ugurlary isleýän bolsa, şol ugurlarda bilim berip biljek mugallymlary gözlenýär. Indi şu berlen sapaklarda mugallymyň ulanýan gollanmalarynyň Elektron görnüşlerini paýlaşýaňyzmy diňleýjileriňiz bilen? Elektron görnüşlerini aýratyn öz toparlarynda ulgamdan paýlaşylýar hem-de okuwçylara hemişe elýeterli bolmagy üçin üpjün edilýär. Okuwçylar islän wagtlary soraglar sorap, mugallymlaryna ýüzlenip bilýärler. Sapagy eger wagtynda gelibilmedik ýagdaýynda, goşulyp bilmedik ýagdaýynda, ony ýazgylaryny soň görüp bolýarmy? Ýazgy meselesinde okuwçylardan rugsat alynýar. Sebäbi okuwçylaryň şahsy durmuşyna täsir edip biler diýip, okuwçylardan rugsat alynýar. Şeýlelik bilen ýazgy edilýän bolsa, diňe gatnaşýan okuwçylaryň almagy şerti bilen, olara biziň linkimiz sapaklarymyzyň linki ugradylýar we ýazga alynýar. We okuwçylar diňe topardaky okuwçylar bolmak şerti bilen, indiki sapaga çenli öňki sapagy arkaýyn görüp bilýärler, täzeden gaýtalap-gaýtalap özleşdirip bilýärler we indiki sapaga taýar şekilde gatnaşyp bilýärler. Maglumatyň konfidensiallygy baradaky degişli düzgünleri hem berjaý edýäňiz maglumatlar paýlaşylanda. Ýaran köp sag boluň.